Эпӗ Василий Чернов. Хам Патӑрьел районӗнчи Татмӑш ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Халь хальхи вӑхӑтра Киргизинче Бишкек хулинче вӗренетӗп. Кыргызско-турецкий университет манасра. Унта ӗнтӗ хам вӗреннипе те ытти ачасене те ҫавӑнта пӗрле вӗренме чӗнетӗп. Унти Кӗскен каласан, унта факультетсем пӗтӗм факультет пур, мӗн медицинский факультетсӑр пуҫне. Ытти факультетсен пурне те вӗренме кӗме пулать.
Ну, пурпӗрех каласа пар, мӗнле мӗнле факультетсем пур.
Веҫех каласамалла да? Ага, пурне те кала, мӗнле факультетсем пур. Факультетсем ӗнтӗ унта коммуникаци пур, коммуникаци те виҫи пайла пайланать хӑй те. Телерадио пӗри, тепри реклама. Тата тата тепри вара чисто юрӑ юрлакан ҫынсем те вӗсем. Унтан тата международные отношения дегени пур. Ун хыҫҫӑн экономика. Экономика та пӗр виҫ тӑватӑ пая пайланать темиҫе направленипе. Кредит, финанс отдельно вӗсем пайланса пӗтеҫҫӗ. Унтан тата чӗлхесем. Мӗне? Куҫаруҫӑна вӗренеҫҫӗ. Мӗнле-мӗнле чӗлхепе куҫаруҫӑ вӗренӗҫ?
Куҫаруҫӑсем турецкинчен кыргызла, унтан турккӑ чӗлхинчен кыргызла, унтан тата вырӑсларан турецкилле, вырӑсларан кыргызла, унтан китай чӗлхинчен, китай чӗлхинчен туркла, кыргызла, вырӑсла. Англис чӗлхинчен тата англиш чӗлхинчен туркла, кыргызла.
Тата мӗнле факультетсем пур? Тата ытти факультетсем ӗнтӗ унта мӗнле туризм. Туризмда пӗр виҫ тата пайланать. Унччен пӗри те унта, вӗсенчен пӗри те вӑл

Экономика вӑхӑчӗ пулӗ? Экономика пур, экономикӑна каларӑм ӗнтӗ. Строительный? Строительный ҫук вара, да. Строительный ҫук.
Ага. Ҫакӑн пек тӗрлӗ электротехнические калӑпӑшсем. Электротехнический пока ҫук вӑл. Вӑл направлени физикипе, физика направленипе пур, вӑл электротехнический шутланмас.
Физика, физикӑпа математика факультечӗ пур. Да, физикӑпа математика факультечӗ пур. Унӑн ҫын хамӑрӑн хамӑрӑн университетра хальхи вӑхӑтра пинде виҫӗ пинте икшер ҫын вӗренет. Виҫӗ пинте икшер ҫынран ҫурринчен лаҫ ҫитмӗл проценчӗ хӗр ачасем вӗренеҫҫӗ. Унтан ку университетра ҫирӗм ҫичӗ наци вӗренет паянхи кун. Вӗсем пурте пӗр, пӗр, пӗр вырӑна пуҫтарнӑ турк чӗлхинчен тухнӑ ҫынсем пурте пӗр вырӑна пуҫтарнӑ тесен терет. Тӗрӗк чӗлхинчен. Тӗрӗк чӗлхинчен тухнӑ ҫынсем. Вот мӗнле-мӗнле халӑхсемпе эс калӑпӑр хуҫанта пӗлетӗн пурӑнаҫҫӗ Раҫҫейре пурӑнакан халӑхсем камсем камсем пурӑннӑ? Унта тувар ан пур. Мӗнрен? Мӗнле-ха севертан чукчи символичкасен? Чукотка. Чукоткаран пур. Якути. Якутинчен пур. Шурсем. Шурсем пур. Алтай. Алтай пур. Пушкӑрт тутар мар? Пушкӑрт Дагестанран пур тата. Дагестанран. Все. Кундан вырӑс чӗлхи, вырӑс енчен каякансем ҫавӑнта. Мускавран та пур. Мускавра вӗсем унчченхи совет вӑхӑтӗнче куҫса юлса ҫавӑнтан килнисем пур. Азербайджансем пур ӗнтӗ вӗсем. Вӗсем. Ҫавӑн пекех киргизсем пур. Вӗсем пурте малтан мӗне совет вӑхӑтӗнче куҫ малтан Российӑра пулса халь кунта куҫсаранне ҫитӗ Раҫҫей ҫӗршывӗнче. Унӑн Россия Федерацийӗнчен тӗр халӑхӗсем ытти ҫӗршывсенчен мӗнле ҫӗршывран студентсем вӗренеҫҫӗ? Казахстанран, Узбекистанран, Киргизинчен хӑйӗнчен пурӑн те. Унтан Америкӑран пур. Так, Туркменистан.
Турцире мур Турцинчен хӑйӗнчен нумайсӑрӗ нумай. Унтан тата манрен ятат. Афганистан, Иран. Афганистан, Иран. Вӗсем пур. Пурте пур. Пурте пур. Вара Василий унта вӗренме кӗрсен пӗтӗм тӗнчерен сан юлташсем пулма пултараҫҫӗ. текста кайсан та ну паянхи кунта любой мне хоть текста кайсан да юлдашсем пур тесентерет вот время кеме мелле условисем кама илеҫҫӗ экзамен памалла-и мелле чӗлхесем билмелле вот укҫалла-и укҫасӑр-и ҫак япала вадиме каласа тӑрать Вӗренме кӗме пӗтӗмҫӗрлӗ пекех кунти малтан аттестат кирлӗ, аттестат ҫине пӑхса ун хыҫҫӑн экзамен сдавать тӑрмалла. Экзаменра ҫӗр ҫирӗм вопрос пулать. Алгебра, русский вӑл, унтан вырӑс чӗлхи, вырӑс чӗлхи хыҫҫӑн унтан физика, биологи, географи вӗсем те пурте пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн вӗсем татӑкӑн-татӑкӑн вопрос параҫҫӗ ҫав. Ыйтусем параҫҫӗ. Ыйтусем параҫҫӗ. Но собеседование формулировка пулин те вӑл. Ҫук, собеседование мар.
Ҫуккасене э, турт билетсем ҫук пурне те пӗр пекех, ну отдельно-отдельно лартса тухса, баян-баян пуринге лартса тухса, ҫавӑн пекех пуринте пӗр пекех, вӗсем кам кунтан экзамен малтанах сдавать туман, вӗсем кайран уже

Ҫын пек. Каран вӗсем ӑслӑ тӗнне курсан те кӑшне мӗнле факультета ҫын пек вӗсем пайлаҫҫӗ вӗсем. Пайлаҫ. Вӗсен хӑйсен те, мӗн, хӑйсен те, вӗсене никам та пайласамас. Вӗсем хӑйсем хӑш факультета каяс тет. Суйлас илӗҫ. Хӑш факультет валли балсем ҫитет вӗсен, вӗсем ҫавсена веҫех суйлас илеҫҫӗ. Хӑйсем суйлас илеҫҫӗ. А кунта мӗнсене экзаменсем панӑ чухне вара кунта вырӑс чӗлхинче те парса пама пулать. Кама мӗнле мӗнле чӗлхере ҫӑмӑлрах? Меллӗрех. Меллӗрех ҫавӑнпа вара вӗсем вырӑс чӗлхипе хам сдавать тунӑ. Манан сам мӗн самый лайӑх факультета да лекме май пурччӗ. Вот ҫавӑн пекех хам ҫӗр ҫирӗм балл пулсан вӑл уже кӗрсе каймалли балл шутланать ӗнтӗ. Университетра вӗренсе каймалли балл шутланать. Ман вара ҫӗр вӑтӑрса кӑрпалчӗ ун чухне. Халь вара эс мӗнле факультетра вӗренетӗн? Халь мен связь с обществом и рекламӑра ӗнтӗ. Ҫав факультетра вӗренем. Ҫыхӑну, реклама.
Ҫыхӑну, реклама. Ҫав факультетра вӗренем. Мала вот ҫак ыйту, паллах, кӑсӑклантарать. Унта укҫалла вӗренмелле-и, тӳлемелле-и вӗреннӗшӗн. Е, калӑпӑр, хӑйсем тӳлеҫҫӗ, пенси параҫҫӗ, мӗнле майпа вӗренмеҫҫӗ? Пирӗн енчен только вӑл ҫул укҫи кӑна тӑвать, ҫул укҫи кайса килме ҫул укҫи. Ыттине апат укҫи, апат укҫинче общежитисем пур, общежитисенче мӗн пӗҫерме мӗн май памаҫҫӗ просто. Унта апат и так та йӳнӗ пирӗнпе пирӗн кунти цена танлаштарсан вӑл

Унтан те ҫӗртӗн те унта шоколад темӗскер. Ун хыҫҫӑн вара чайӑн те все. Ҫав ҫирӗмлӗ тенкӗ ларать.
Ҫирӗмлӗ тенкӗ ларать.
Ҫирӗмлӗ тенкӗ знак вырӑс, ҫакӑн Раҫҫей укҫипе тӳлетнӗ е калӑпӑр вӗсен укҫипе куҫать. Эп халь мандрен сомран, киргиз укҫинчен сомран куҫарсан вӑл ҫирӗмпиллӗк тенкӗ ларать Раҫҫей укҫипе. Ну, унта ӗнтӗ проблема ҫук пуль ӗнтӗ. Раҫҫей укҫине унта ваклама вӗсен укҫи ҫине? Ҫук, проблема вӑл енчен пӗртте проблема. Юрать, апат, калӑпӑр, общежитийӗсене пурӑнтараҫҫӗ тӳлевсӗр. Общежитире тӳлевсӗр, пӗр тӳлевсӗр пурӑнмалла. Стипенди тӳлемеҫҫӗ сире? Стипенди тӳлеҫҫӗ.
Стипенди любой, тӳлеҫҫӗ сире?
Любой студента пӗрремӗш ҫулхине килсенех тватчерзом, вӗсен укҫипе тватчерзом укҫа илсе пырать. Вӑл Раҫҫей укҫине ҫине куҫарсан вӑл пулать икшер, икшер ҫирӗмпелӗк тенкӗ. Икшер ҫирӗмпелӗк тенкӗ.
Ну, енчен те пӗр апат ҫиме ҫирӗм пилӗккин кӑларать пулсан, выҫӑ илместӗн-ха ӗнтӗ. Ҫук. Пирӗн Раҫҫей ӳкҫипе шутлас пулсан, талон илсен тата йӳнерех ларать унта. Пӗр уйӑхлӑ, пӗр уйӑхлӑха кӑнтӑрлахи апатшӑн пӗр талон талон ӳме пулать. Унтан каҫхи апат валли тата тепӗр талон ӳме пулать. Вӑл пӗр талонӗ, если мӗн Раҫҫей ӳкҫипе шутласа пӑхсан, вӑл пулать Ну вот калӑпӑрсӑр хӑвна ҫанта ӗнтӗ лайӑх йӗркеллӗ апат ҫисе пурӑнма, кӑшта пулсан хӗрсене ӗнтӗ хотя бы мороженӑй пакӑш хӑналама, тен калӑпӑр кинона кайма, театра кайма мӗн чухлӗ укҫа килӗ уйӑхне сана хӑвна? Уйӑхне манӑн паянхи кун пӗр Раҫҫей укҫипе пилӗкпин пӗтсе пырать уйӑхне. Пилӗкпин пӗтсе пырать.
Ҫамек. Ҫак ӗнтӗ мӗне шутламасӑр, стипендине шутламасӑр. Стипендине шутламасӑр.
А вара сана кӑштан пилӗкпин аҫу-анне парса тӑрать-и кӑштан?
Эп атте-аннерен парса тӑраймасть ман атте анне хам пуян ҫемрен тенӗ пек каламасть то ҫам пек хам ҫуллахи вӑхӑтра эп яланах виҫӗ ҫул ӗҫлетӗп кунта килсен виҫӗ ҫул ӗҫленӗ укҫа анда Мускавра ӗҫленӗ укҫа вӑл мана лере пурӑнса апат ҫисе кайса килме ҫитет
но Ӑмсанта кӑста пулин пурпӗрех ӗнтӗ ашшӗ-амӑшсем пулӑшмаллах ӗнтӗ ачасене. Алыш ашшӗ-амӑшӗн те вӑл хуть темелле пулсан та хӑйӗн ачишӗн тӑрӑшать все равно пулӑшать мӗнле те пулсан. Вот. Вара Василий ҫакӑн пек ӗнтӗ калмалла пуль. Ҫак ӗнтӗ вӑл Кыргызстанпа Турци пӗрле тухса тӑраҫҫӗ ҫак университета. Вӑл ӗнтӗ международный статус ӑнса тӑрать. Шемех, Кыргызстанпа Турци ку университета пӗрле тухса тӑраҫҫӗ. Кыргызстан ҫӗрне уйӑрса панӑ. Ҫакна ҫак университета туса лартма ҫӗрне ҫӗрне уйӑрса панӑ. А ыттине веҫех апачӗ-мӗне турккӑсен апачӗсем капла. А ӗҫлекенсем те вара Турцинче нумай, Киргизинче нумай.
Вара ӗнтӗ дипломӗ те международный статуспа шутланса тӑрать. Диплом та международный статуспа шутланса тӑрать. Вот хӑй вӑхӑтӗнче ӗнтӗ ҫак Туркестана вӗренме янӑ чухне ҫакӑн пек ыйту та ыйтатчӗҫ. Сӑмахран, унта ачасем вӗренме яратпӑр, вӗсем Кӑркӑстанра калӑпӑр. Ну, унта ӗнтӗ, пӗлетӗр ӗнтӗ, нумайӑшӗ мусульман тӗнчи тытса пырать. Сире ҫавна ирӗксӗр мусульман тӗнне кӗртме тӑрӑшмаҫҫӗ вӗсем. Ун пек яваллӑ пулман-и? Ун пек явалла пулма пултараймасть. Мӗншӗн пулмалла?
Вӑл сире чамек, ӑна пурте ытаҫҫӗ, ма пурте ытаҫ капла. Ӑна никам тутараймасть. Ҫын, если хӑй килӗшмесен, ӑна никам тутараймасть. Вӑл ыйту унта тӑмасть ӗнтӗ. Вӑл ыйту, ун пек ыйту ҫук пулнӑ. Ун пек ыйту вообще тухмасть та. Ман эп хам халяк виҫе виҫе ҫул пулнӑ унта эп ман пӗр пӗр те ыйту ҫамек ыйту тухман.
Мӗнле студентсем туслӑ пурӑнаҫҫӗ тен калӑпӑр унта вот пирӗнхи нумай чухне Мускава кайсан унта урӑхҫӑра кайсан унта кӳрентерес теҫҫӗ ытти халӑхсем хӑш-пӗрисем Кунта мӗнле вот лару-тӑру ачасем? Лару-тӑрунта сӗр ман енчен сӗр лайӑх. Эп пӗртте ҫам пек курман ҫам пек ҫапӑҫса темӗскер туса ҫӳренисене. Эп хам та пурӑнма та пӗр квартирта эп общежитинте тухрӑм мӗн тесен мӗншӗн тесен эп тата тепӗр ҫӗрре ӗҫлеп университетран. Ҫампа эп каҫпа килнипе сӗре каҫпа килнипе. Вара эп мӗнре квартирта хам квартира снимать туса пурӑнам ҫантаха. А, эс вара унта вӗренме кӗрсен ӗҫлеме те пулать иккен. Ӗҫлеме те пулать. А.
Ҫавӑнпа эс пилӗк пин тенкӗ пӗтерсе пыра ку ӗҫленипе. Ҫам пекенде.
Унтан эп хам та турккӑ пӗр туркка ӗҫпе пурӑнап Эрзурумран хӑй номер ятлӑ эп унпа пӗрле пурӑнап пӗр пириксӗмӗр.
А вот Кыргызстанра хӑйӗнче лару-тӑру мӗнле унтахи пӑлхавсем пулса иртсе кайрӗҫ? Кыргызстанра лару-тӑру паянхи кун сыра лайӑх. Вӑл малтанхи ӗнтӗ революци вӑл миҫе пӗр икӗ уйӑха тӑсӑлчӗ. Вӑл вӑхӑтра та пирӗн патна пӗр ҫын та пырса ҫавӑнайман кӗреймен. Ну, мӗнле ху чӗнсе калатна сӗнет нимӗнле вот ҫамрӑксене? Ҫамрӑксене чӗнсе те, сӗнсе каласан та юрать те, чӗнсе те, ҫавӑн пек эп хатӗр яланах пулӑшма вӗсене. Хуть те хӑҫан та, мӗн тусан та чӗнсе килсен те, Кутекста ҫырса ларсан та час ҫитеп, ҫam пек тесен, вӗренме кӗрес килет тесен, мӗнре любой вӑхӑтра пулӑшма пултарать.
Василий Паллах ӗнтӗ тӳрех Кыргызстана, Бишкека шӑнкӑравлама ӗнтӗ ҫынсене меллӗ те мар, вӑл ӗнтӗ укҫа-тенкӗ те вӗсем тухса каять унта. Ҫавӑнпа та, вот, калӑпӑр, Чӑваш Республикинче пурӑнакан Пушкӑртра, Тутарстанра, ну, Россире пурӑнакан чӑваш ҫамрӑкӗсем Ӑҫтан, кам патне килмелле, ӑҫтан ыйтса пӗлмелле пӗтӗмпех. Василий, паллах ӗнтӗ калӑпӑр, ҫакӑн пек лайӑх условисенче чӑваш ҫамрӑкӗсем кайма хатӗр пулмаллах. Мӗншӗн тесен, калӑпӑр, аслӑ пӗлӳ илме Мускавра е Петербургра е ытти, калӑпӑр, пысӑк хуласенче питӗ пысӑк укҫа кирлӗ. Тата унта укҫа хамӑрӑн тӳлемелле тейӗпӗр. А кунта тӗнче шайӗнчи диплома тӳлевсӗр вӗренме пулать, тата унсӑр пуҫне вӑн стипендии те параҫҫӗ лайӑх вӗренсен. Ҫавӑнпа та вӗренме каяс текенсем, Раҫҫейре пурӑнакансем, ну, Чӑвашра пурӑнакансем каҫта тухмалла, мӗнле майпа ҫыхӑну тытса тӑмалла? Каласа пама тӑрӑшӑн. Кунта ӗнтӗ чӑваш ҫамрӑкӗсен пӗрлешӗвӗн Сӑвар мӗне пур ҫавӑнта ҫавӑнта обращаться тума пулать ӗнтӗ ҫавӑнта веҫех пӗлсе пӗлме пулать унта яланах ҫыхӑну пур ҫамрӑксемпе те ҫыхӑну пур камсем ҫавӑнта тухсан кайран уже вара майпен майпен ҫитме пулать Вӑт, э, сӑмахран, э, ҫамрӑксем каяс тейӗпӗр, эпир ӗнтӗ ҫыхӑну тытнӑ, вӗсен хушаматне илнӗ, панӑ. А вот мӗнле ҫитмелле Бишкека? Э, мӗнле халӑх кунта ҫитет? Поезд пай, самолет пай, мӗнле автобус пай, мӗнле майпа ҫитме пулать? Кунта ӗнтӗ Бишкека мандренте малтан Шупашкартан Самарана ҫити малтан автобуспа кайма пулать. Ун хыҫҫӑн поездпа Самарран поездпа Бишкека ҫитичченех кайма пулать. Пӗр чарӑнмасӑр Самарран Бишкека ҫитиччен поискать. Ҫулхаке мӗн-ха кӑларать сана? Ҫулхаке паян ҫулхаке паянхи кун пӗрле шутлас пулсан пӗрле Шупашкартан Самарна ҫити Самарран Бишкека ҫити мӗнпур пӗр пилӗк пине ларах ларать.
Ну, хаклӑ мар. Ҫамрӑк. Кӑшкӑна каласа пар-ха, вот вӗренӳ условисем, общежитире мӗнле условисем кӗскен кӑна.
Вӗренӳ условисем общежитине те питӗ лайӑх, мӗншӗн тесессӗн библиотека пирӗн общежитинче библиотека та, ачасем вӗренмелли вӑхӑт та ҫителӗклӗ таранччен ӗҫлет. Вуникке, каҫпа вуникке ҫӗрлеччен библиотека ӗҫлет. Библиотекӑра пурте кайса урок вӗренсе ҫав киле панӑ ӗҫсене вӗренсе ҫавӑн пекех ҫавӑнта хӑп ҫыртнинех хӑпарса пырса ҫырма пултараҫҫӗ. Миҫе, миҫе вырӑнлӑ номерсем калӑпӑр? Мӗнле, пӗр комнатӑр, пӗр комнатӑран те пӗр пиллӗк улт, тӑваттӑ пиллӗк ултӑ ҫынлӑ комнатӑсем те пур. Пысӑк комнатӑсем. Пысӑк комнатӑсем те пур хӑш-пӗрисем, хӑш-пӗрисем тӑватӑ комнат, тӑватӑ ҫын валли кӑна, хӑш-пӗрисем пиллӗк ҫын валли, хӑш-пӗрисем ултӑ ҫын валли. Самый нумайи вӑл ултӑ ҫын валли. Унтан тата япала ҫӑвас темӗскер ыйтусем тухсан япала ҫума хӑйсем ҫуса параҫҫӗ. Пӗр килограммне пилӗк тенкӗ Раҫҫей укҫипе. Ӑна япалине ҫуса типӗтсе параҫҫӗ. утюглас темӗскер тесен ҫавӑнтах ҫав вырӑнтах япаласем илнӗ вӑхӑтра хучӑкласа хӑварма пулать. Унта яланах хуҫа хатӗр. Ну, Василий калӑпӑр, паллах, студентӑн чи пысӑк ӗҫӗн те вӑл кунӗн-ҫӗрӗн ун вӗренмелле. Анчах та вӗренесӗр пуҫне, паллах, ҫамрӑкӑн канас та килет, калӑпӑр, театра та каяс килет, тӗрлӗ интернет халь. Вӑл ҫав кану енчен хулара, Бишкек хулинчех я, кӑшкӑртан каласа пар-ха Бишкекра. Мӗн чух халӑх пурӑнать, стаканма пулать унта.

Хуларакан астӑвас терен парксем пур. Парксем пӗр виҫ тӑватӑ паркран сахал мар выртет, пысӑк парксем. Вӗсенче канма пулать. Унтан та кинотеатрсем пур, кинотеатрсене кайса ҫӳреме пулать студентсемшӗн. Раҫҫей укҫипе ҫӗнӗ тин кӑна тухнӑ киносем. Сакурӑн Раҫҫей укҫипе саккурсенчен килаҫҫӗ. Вӑл паянхи кун Шупашкарта ҫак киносем вӗсем икҫӗр аллӑ виҫҫӗр тенкӗрен кая мар.
А вот э, дискотека калӑпӑр, ташлас, ҫав енчен мӗнле калӑпӑр, мӗнле ирттереҫҫӗ каҫпа вӗренесӗр пуҫне?
Пысӑк праздниксенче, пысӑк праздниксенче хавар патрах университетра дискотекӑсем пулаҫҫӗ. Унтан пысӑк программӑсем, вот посвящение студентов текен йывӑр пирӗн ҫав пекех. Ак ҫӗнӗ вӗренекенсем килеҫҫӗ, вӗсем валли программа, эп халь ҫитнӗ хыҫҫӑнах тепӗр программа пулать. Хам ӗнтӗ ҫав студенческий советра текенӗнче ҫавӑнта хам ӗҫлеп, вӗсемпе вӑл программӑсене эпир тӑватпӑр. Эп ҫак ҫак мӗн вӗҫӗнче ӗнтӗ каласа каласа каласа парасшӑн. Пӑлханмалли ҫук ним те, вӗренес тесен яланах вырӑн хатӗр. Малтанхи вӑхӑтра эп кайман чухне, ку университетра кайман чухне икӗ ҫынна валли вырӑн хатӗрччӗ ҫулталӑкне. Паянхи кун чӑвашсенчен пӗччен вӗренетӗп ку университетра. Халь паянхи кун пилӗк ҫын таранччен ӳстереҫҫӗ ӑна. Ҫавӑн пек пирӗн патна яланах килсе тӑрӑр. Килнӗшӗн килсе тӑрсан яланах хавас, кӗтсе илме те. Кӗтсе илнӗ чухне те пӗччен кӑна кӗтсе илмес, ытти юлташсемпе, мӗнсемпе кӗтсе илетӗп яланах.
Юлашки срок кӑҫанччен пама пулать заявление?
Заявление парасси эп малтанах калаҫса хуратӑп хам. Калаҫса хуратӑп, паянхи кун тухса пӗрле тухса каяс пулсан та Эп халя ку ҫирӗммӗш сентябрьччен парса хурас пулсан та заявление еплерех кӗтсе илет?
Октябрьтен ӗнтӗ кайма тӑрӑшмалла.
Октябрь илме пӑрахаҫҫӗ. Илме пӑрахаҫҫӗ.
Вот паянхи куна паян тухса каяп хам. Вот вара паян ҫи иртсен тухса каяп, ыран ыран мар ҫирӗм иллӗмӗшӗнче ирхине Бишкекра пулӑп. Килӗр, кӗтетпӗр сире яланах.